magaya ari kutorera vanhu mari ovapa ndandi oti pawa riri mundandi baba hariite ndakutaurirai kuti rist band yandalauncha this time ndakutaurirai kana uchida hako kubudirira ndoa chekutenga okupa ndandi kudaiso okutorera mari otenga mazimota Iro kusira ndani. Hamunyeperwe kusvikira pakadaro. Yes. Akati Freddy ndida kukupei ma spiritual spectacles. Mutaurire kuti tange waona Jesu iwewe usati wataura zvese zvawaitaura. Ukaona Jesu unobonyarara. Iwe hauna maziso. Hausi kuona Jesu. Usatangisire vanhu nguva yavo. Looking unto Jesus. Amen. The author and finisher yes. of our faith. Saka maakubhadharwa kuti muonekwe. Kuona makandiwa, kuona magaya, kuona masango, kuona sanyangore, kuona utabwasha kunoda mari. Saka Jesu achada mari. Kuti tione Jesu tichabhadhara mari Kune mumwe achatanga kupenga ari papulpit. I'm telling you. Kuna achatanga kupenga ari pai? Ari papulpit. Mwari aronga hake kuti amboratidza vanhu that he neither sleeps no slumbers Amen. God is awake patakangotanga benzi kuti makandiwa ari kuroya vanhu haana kutumwa namwari magaya ibenzi patakangotanga kudaro vakabva vatanga kuwanda zviri kungoitika izvezvi benzi yes. kuti mapostori ekumasowe anoisa posta achienda kuradio kunodeedza vanhu enda unotsvaga muhistory yezimbabwe zvasa zvamboitika zvinhu zvakadaro amen vanhu ndo vaiverevedza vachienda kumasoweso yes kozonopfeka mitambo yavo vasvika kana vava kubva kupfeka hembe uri kubva kupana ndabhenda unoona mukoma wangu ndo zvaiita vanhu iye zvine izvi mapostori akutoprindawo maposta mweya wacho wakasimuka kudai but isaya akanga aitaurirwa pa59 zvikanzi when the enemy rises in the magnitude of a flood the spirit of the lord who raise a standard saka satani wasimudza mafungu eheresi mweya wamwari wasimudzawo standard saka wari kuona tiri kuva challenge neboldness yakadai it is because heresi yacho yasimukawo ikaita palevo isiriyo tarisaporofita isu takatarisa mwanakomana wamwari ah, ndikutsvine here pana vamwe vakatarisa chigubhu chemafuta isu tiri kuti zvakaitwa nemaoko avanhu havazi vamwari vamwe vachifamba nemiteuro nematombo isu tiri kudeedzera neshoko bedzi takakwana nezvinhu zvese satani hatigone neshoko ramwari nekuti mbiri yeuchenjeri yakanzwikwa neivhu nedeath nedistruction zvikanzi hakuna chinhu chisingaite seshoko ramwari kana muchiuya kuna jesu hamutakure zvinzvimbo zvamuinazvo kunyika munouya muri macommon sinners mopuwa benji mogara monyarara vakatumwa voparidza amen kana mwari avhura mwoyo yenyu motendeuka monyarara motsvaga notebook nebhaibheri mopota muchinyorowo manotsi savamwe hamupiwe yes. maiki nekuti mune chigaro kunyika zvekunyika hazvishande kuchechi yajesu zviri kunzwika yes. position yandiri kutaura iyi Hakuna anoigona kusvikira Mwari akupai a correct gospel. Amen.
Chiri kudzika zvani kutaura? Yes. Uri engineer kubasa kwako. Uri lawyer kubasa kwako. Uri doctor kubasa kwako. Uri president kunyika. Muchechi yaJesu hamuna president. Amen.
Mune vana vaMwari. Vakafirwa naJesu paKalvari. Ndovandowanikwa muchechi ivavo. tinotoita brother iori minister kunyika hatimboti honorable hamuna honorable muchechi there is only one honorable his name is jesus ndiye honorable arimo muchechi iyeyo kana zvandataura izvi zvakubhowa ukati saka handitende regera gara ikoko hausati waaredi kuponeswa ukanga waaredi waibva so unozviramba so unoita sei zvako unozviramba zvese zvekunyika zvigaro izvi unoona zvisisiri zvinhu waakutarisa jesu akarembera pakalvari kuti handingazvidze nyasha dzamwari nekuzvikudza shoko rinoti chii humble yourself and in due season he will lift you up you must come in humility